Emu nhyira, na afei emu huhum kronkron a Nyankopɔn bɛsane agu ne mma so, wo nso so wo nsa aka wo deɛ. Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛfrɛ personal lines yi na wagye dwumadie no mu nkyerɛkyerɛmu na wasan nso agye direction de akɔ ɛyɛ asɔrefie hɔ nom na wakɔ akɔdɔm ɛyɛ dwumadie yi na wakɔ akɔbɔ mpaeɛ. Ɛyɛ 0244 998080.

On the seventh, dwumadie no nhyehyɛ so na ɛho yɛ mpopoeɛ anaasɛ ɛho nhyehyɛeɛ te sɛn? Preparation. Ɛɛ, Nyankopɔn adaroma, biribiara da ne kwan mu. Nti Nyankopɔn yɛ adom a, Kwasiada a ɛreba yi na yɛrehyɛ aseɛ. Nti yɛbɛsrɛ sɛ obiara mmɔ mmɔden sɛ ɔde ne yafunu bɛto hɔ, ɛyɛ twenty one days no, na ɔno nso atumi abɔ mpaeɛ agye Onyankopɔn ahoɔden na watumi de afeesi the year twenty twenty one wei. That's right papa eh, mmere mmere kɔ mmere kɔ nti papa megye mu ama wo na afei wode awurade asɛm ama yɛn eh, ma menkae atiefoɔ nso sɛ dwumadie yi anaa sɛ preaching yi ɛkɔ so live ɛwɔ facebook nti deɛ ɛhia ne sɛ wobɛkɔ facebook live anaa sɛ facebook na wakɔ sɛkye pure word ministry pure word ministry asɛm a papa de ba no wobɛnya atie na woasan so ahwɛ ɛɛ YouTube ahaa YouTube ɛda YouTube nso so live woho ok ok ok nti wokɔ YouTube nso so so a search pure word ministry pure word ministry wo nsa bɛka wɔn na afei ɛɛ papa asɛm a ɔde brɛ yɛn nyinaa wobɛnya bi atie na wahwɛ wa like w'ahyɛ na wa kɔmɛnte nyame bɛ hyira wo paa papa yɛ kɔ. Yoo baabi a wɔ biara Kristo asomdwee nka wo. Yɛde nkyea fi Pure Word Ministry brɛ Pure Word atiefoɔ ne Vision One atiefoɔ nyinaa. Baabi a mowɔ biara Kristo asomdwee nka wo. Menim sɛ saa bere yi woatwe abɛn wo kasa fidie no na woafrɛ obi nso. Sɛ wonnya mfrɛɛ obi deɛ a, ɛnneɛ na mesrɛ wo sɛ bɔ mmɔden sɛ wobɛfrɛ obi na ɔno nso afrɛ obi ɛberɛ a Onyankopɔn asɛm reba yi na yɛn nyinaa yɛatumi atie na aboa yɛn awieɛ berɛ mu ɛsiane sɛ awieɛ berɛ mu no yɛhia Onyankopɔn asɛm na yɛde bɛdi nkunim na wɔn a ɛfiri wɔn bɔtɔm wɔn akoma mu boa Pure Word Ministry ɛma ɛba kasafidie so nyinaa deɛ ɛka ne sɛ Onyankopɔn nhyira mo na menim sɛ mo nnwuma nso ɛnyɛ kwa, deɛ moahwere biara no Awurade bɛhyɛ mo ananmu ama no ayɛ mmɔho, mmɔho, mmɔho. Onyankopɔn nhyira mo. Eh, Uncle Sapon, papa baabi a wowɔ biara, Onyankopɔn nhyira wo bebree. Prophet John Adu, papa baabi a wo nso wɔ biara, Onyankopɔn nhyira wo. Ɔnyɛ wo kɛseɛ, ɔma a nwosra nyɛ kɛseɛ. Na daa ne daa watumi ahyɛ yɛn nkuran atenetene yɛn. Papa, Onyankopɔn nhyira wo. Mekyea eh, Prɔfɛt John Adu asɔfoɔ nyinaa nso, baabi a mowɔ biara, Onyankopɔn nhyira mo bebree. Mɛsrɛ sɛ siw tiri ase na yɛmmɔ mpaeɛ ɛnnɛ anadofo yi. Awurade, yɛda wo ase. Yɛma wo so, yɛyɛ wo kɛseɛ. Yɛhyɛ wo din animuonyam. Awurade, woama nnawɔtwe akɔ aporo abɛto yɛn, na sɛ ɔma yɛda so te ase a, deɛ ɛka ne sɛ animuonyam ne ayeyie nka wo din. Awurade, mebɔ mpae, gyaa w'asɛm a yɛbɛka akyerɛ ɔman Ghana ne ɛmu nnipa nyinaa ba w'anim sɛ, Awurade, fa wo nsa ka akoma biara, na bra w'asɛm bɛ, w'asɛm nyɛ baabi ntena wɔ wɔn akoma mu, wɔn ntumi mfa ntu anamɔn, na ɔgyeɛ ne nhyira a ɛwɔ w'asɛm mu no, ankorankora biara nsa atumi aka bi. Ɔbɔnefoɔ no a ɔno deɛ da biara Nyame asɛm baa na ɔpɛ sɛ owia afiri Nyame mma mu no, ɛnnɛ anadwo fɛn sɛ ɔma ne homene so a yɛbɔ no hwe wɔ Jesus Christ din mu. Awurade yɛda wo ase sɛ woasɛe ɔbɔnefoɔ nnwuma wɔ Yesu Kristo din mu, amen.
Yoo, ɛyɛ me sɛ ɛbɛyɛ mmere kakra bi na yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛsua biribi afa tumi a ɛwɔ Onyankopɔn asɛm mu. Na ɛnnɛ anadwo fã yi nso, me ne wo rehwɛ ɛfã baabi a mato no din sɛ, The Word of God Comes to Accomplish Its Purpose. Onyankopɔn Asɛm, ɛba bewie ne botaeɛ. Enti Nyame Asɛm wɔ hɔ yi, ɛmma kwa. Ɛno nti na da biara Nyame Asɛm ba a, ɛnya obi fa ne ho. Sɛ obi ka Nyame asɛm na sɛ owie na sɛ asɛm no antumi annya obi ho amfa a, na ne hu ne sɛ ɛnyɛ Onyankopɔn asɛm. Esiane sɛ Bible sɛ twerɛ nyinaa firi Onyankopɔn home mu, ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ, ntɛnyie, ateneatene, ne animka. Enti sei na Nyame asɛm teɛ deɛ, ɛnna sɛnea ɛteɛ biara asɛm no ba a, ɛwɔ sɛ ɛnya obi fa ne ho, ɛkyerɛkyerɛ obi, ɛtenetene obi, ɛka obi anim. Saa na Nyame asɛm teɛ. Nso wobɛte aseɛ ɛnnɛ anadwo yi a, ɛbɛyɛ nhyira kɛseɛ de ama wo. The word of God comes to accomplish it purpose. Yɛmmie yɛ Bible na yɛnkɔ Isaiah 55 verse 10 to 11.
Mekenkan yɛ twerɛ nna edi kan no wɔ Odiyifɔɔ Isaiah nwoma no eti a ɛyɛ aduonum enum no. Mekan ne nkyekyɛmu a ɛyɛ edu ne du baako no. Adɔfoɔ, yɛntie Onyankopɔn asɛm. Ɔse ne sɛnea a nsuo ne sukyerɛma fi soro tɔ gu fam no. Sɛnea a nsuo ne sukyerɛma tɔ gu fam no. Na ɛnsan nkɔ n'akyi bio mu no. Bible sɛ ɛtɔ wie a Ɛnsan nkɔ n'akyi abiem. Gye sɛ ɛfɔ asase no. Agye sɛ ɛfɔ asase no. Ɛma nneɛma fifiri.
Ɛma nneɛma fifiri. Na ɛso.
Na ɛso. Na ogufoɔ anya aba. Na ogufoɔ anya aba.
Na nea ɛkɔm gye no nso anya aduane adi. Amen. Amen.
Saa ara na m'asɛm a efi m'anom no nso teɛ. Saa na Awurade N'asɛm a efi n'anom nso no, ɛteɛ. Means Awurade asɛm nso ba a, ɛyɛ botaeɛ bi nti ɛna asɛm no baeɛ.
Asɛm no reba mm. sɛ nea ɔda mpokyerɛ mu. Asɛm no bɛyi no afi mpokyerɛ mu. Nea ɔkɔ nom aduro awu, mm. ɔbɛgyae aduro no nom ɛsan asɛm no nti. Nea ɔdi bɔne ɛbɛgyae bɔne adi ɛsiane asɛm no nti. Enti Awurade se n'asɛm a ɛfiri n'anum ɛba no, saa pɛpɛɛpɛ ɛna asɛm no nso ɛteɛ. Amen.
Ɛrensan ɛmma me nkyɛn kwa. Ɔse asɛm no ɛnsan ɛnkɔ Awurade so ma yɛn. Ase gye sɛ ɛbɛyɛ nea mepɛ. Agye sɛ asɛm no ɛbɛyɛ nea Awurade pɛ. Na awie nea nti a mesomaa asɛm no. Na asɛm no awie nea nti a ɔsomaa asɛm no. Enti asɛm, ɛwɔ dwumadie bi a ɛreba abɛdi.
Botaeɛ bi nti a asɛm no yɛ dɛn? Ɛreba. na asɛm no ɛmma sɛ ɛba bɛsɛe wo na mmom asɛm no ɛba sɛ mm. ɛba bɛsesa wo mm. ɛbɛ transforme wo mm. ɛbɛsiesie wo ɛfiri tebea bɔne mu ɛde wakɔ tebea a ɛyɛ papa mu awurade asɛm nie yɛmmie yɛ bible na yɛnkɔ the book of psalms 107 verse number 19 to 20 mekenkan nnwom nwoma no ɛti ɛyɛ ɔha ne nson no, mekan ne nkyekyɛmu a ɛyɛ edunkron no ne aduonu no. Ɛkenkan sɛ, Ɛnna wɔsu frɛɛ Onyankopɔn wɔ n'ahohia mu. Bible sɛ, Bere a Nyame ma ɛkɔɔ ɔhaw ne amaneɛ mu no, wɔhuu sɛ ampa Awurade nko ara na ɛbɛtumi ayɛ dɛn agye wɔn. Ɛnnɛ anadwo, fa Nyame asɛm a ɛreba no nie. Ɛrebɛwie ne botae no nie. Sɛ ɔwɔ ɔhaw ne amanneɛ a, ɛyɛ Asafo Awurade ɛna ɛwɔ sɛ ɔsu frɛ no. Ɛyɛ Asafo Awurade ɛna ɛwɔ sɛ ɔhwehwɛ no. Yareɛ bi na ɛda wo so, amanneɛ na ɛda wo so, atete na ɛda wo so. Nnipa bi a ɛnyɛ asase so a wɔbɛtumi aboa wo, agye sɛ Asafo Awurade. Bansere ɛntumi ɛmmoa wo, nsuo ɛntumi ɛmmoa wo, sika ɛntumi ɛmmoa wo. Ɛyɛ Awurade na ɛbɛboa wo. Na sɛ wohu sɛ Awurade na ɛbɛboa wo nso deɛ a, ɛneɛ na wɔ sɛ wodwane to awurade ɛwɔ sɛ wokɔ ne nkyɛn na woka w'asɛm nyinaa ɛde kyerɛ asafo awurade ɛsiane sɛ ɔno nkutoo ɛna ɔbɛyɛ ɔsɛ obi hunu amane mm. mɔma saa nipa no mm. ɛmɔ mpaeɛ mm. ɛnɛ sɛ wohunu amane a awurade asɛm a ɛba no ɛyɛ botaeɛ bi ntira amane na wohunu awurade sɛ menka nkyerɛ anadwofɛn sɛ sɔre gyina wo naa so na bɔ mpaeɛ na ɔbɛnam mpaebɔ no so ayɛ ɔgyeɛ Ɛde ama wo. Amen. Afei na ɔman no su frɛ Onyankopɔn wɔ Ɔman no su ahoteɛ mu.
frɛɛ Awurade, Na ɔsan gyee wɔn firi wɔn ahokyerɛ na no mu wɔsan bio. gyee wɔn firi wɔn ahokyerɛ mu, wɔn amaneɛ mu. Amen. Ghana mpanimfoɔ, Mm. mentaa mo, Daabi. m'ani nsa mo, Daabi. ɔboɔ na mede ma mo. Amen. Ghana ha, Mm. sɛ ɔhaw ne amaneɛ Mm. ɛbɛfiri yɛn so a, Mm. mpaebɔ Amen. ɛka ho bi. Amen. Enti yɛbɛsrɛ. sɛ Ghana mpanimfoɔ sɛdeɛ yɛrebɔ covid ɛho dawuro no yɛmmɛ ɔman no ɛmu nipa nso nte aseɛ sɛ sɛ awurade ansa ɛyareɛ a vaccine bi ɛnyɛ asase so a ɛbɛtumi asa ɛyareɛ ɛsiane sɛ deɛ wayɛ vaccine no ɔno ɔwɔ ne botaeɛ ɛnti ɔde vaccine no ɛreba awurade asɛm nie nyame mman tena ase na ɔmu nso ɔmu wɔ haw ɛwɔ amaneɛ no wɔn ankɔ baabi a o deɛ ɔmo kaeɛ ne sɛ yɛn nyane ntua awurade sɛ yɛdwane ntua awurade a mm. awurade ɔbɛgye yɛn ɛsan sɛ waka kyerɛ yɛ sɛ mm. yɛmmɔ mpaeɛ ɛne yɛnkɔ nsɔhwɛ mu
ɔman no su frɛ awurade wɔ n'ahohia mu ɔman no su frɛ awurade wɔ wɔn ahohia mu ɔsan gyee wɔn firi wɔn ahokyerɛ no mu bible sɛ na awurade san yɛ dɛn ɛgyee wɔn ɛfiri wɔn ahokyerɛ mu ɛnɛ anadwo fɛn mm. sɛ wotie me na sɛ ɔwɔ ɔhaw bi, na ɔwɔ amaneɛ bi, na ɔde Nyame asɛm bɛyɛ adwuma, wonyɛ kwadofoɔ, na wobɛbɔ mpaeɛ a, Awurade bɛgye wo afiri ɔhaw ne amaneɛ nyina ara mu. Amen, na Awurade kasaaɛ. Bible sɛ ɔmo mpaebɔ no akyi no, Awurade kasaeɛ. Sɛ ɔman Ghana Yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ ne ahunu sɛ sɛ Nyame ammoa yɛn a, Ghana mpaninfoɔ animdeɛ bɛpem. Ɛwɔ sɛ wɔte aseɛ. Director of Health, ne nimdeɛ bɛyɛ dɛn? Ɛbɛpem. Ɛsiane sɛ ɔyɛ nipa, wɔrebɔ wɔn ho mmɔden biara, but Awurade deɛ, ɔnni limitation. Awurade nni limit. Awurade sɛ, Me man, sɛ magye mo a, wɔagye yɛn. Yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ. Ɛmfa wo ne deɛ kwasi tuntum, eh, kwasi kɔkɔɔ bɛyɛ. Covid aseɛ bɛtu wɔ ɔman no mu. Doctors ɛrebɔ wɔn ho mmɔden. Wɔnyɛ mo fa mu deɛ. Yɛn nso yɛmmɔ yɛn ho ban. Bɛn wɔ sɛ yɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn asɛm sɛ, sɛ Onyame anwɛn kuro no a, ɔwɛnfoɔ yɛ kwa. Means ɔwɛnfoɔ ho hia. Nose mask ho hia, sanitizers ho hia, yɛbɛ ho yɛn nsa ehia, baasa awurade ammɔ yɛn ho ban a, I tell you sɛ, hmm. sɛdeɛ ɛteɛ biara no, covid no, ɛbɛbu afa ɔman no so, na ɛbɛgye nsɛm, hmm. ɛno nti na yɛrebɔ covid ho dawuro no, hmm. meto mpanimfoɔ fo sɛ, yɛnka nkyerɛ ɔman no, ɛfiri mpanimfoɔ so, ɛkɔsi nkwadaa so sɛ, deɛ yɛyɛ nyina no yɛ, nanso yɛmfa mpaebɔ nyɛ dɛn, ɛntae akyire, ɛsiane sɛ nyame ammɔ yɛn ho ban a, bammɔfoɔ biara nni hɔ a wɔbɛtumi abɔ yɛn ho ban a ɛbɛwie pɛyɛ da. Bible sɛ na berɛ a wɔbɔɔ mpaeɛ no, Awurade yɛɛ dɛn? Ɛtiee wɔn. Awurade kasaeɛ. Ɔmaa ɔgyeɛ ɛbɛyɛɛ wɔn dea. Amen. Ɔse na Awurade kasaeɛ, na ɔmaa n'asɛm ɛbɛsaa wɔn yareɛ. Ɔse Awurade maa n'asɛm yɛɛ dɛn? Ɛbɛsaa wɔn yareɛ. Now yɛwɔ yareɛ mmienu sɛ yɛwɔ hɔ yi. honam mu apɔmuden nyame bɛtumi asa ɛna honhom mu nso deɛ bɛn ayaresa ɛnɛ mm. woyɛ biloniɛ mm. woyɛ skɔla mm. sɛ wonim yesu a mepɛ sɛ ɔte aseɛ sɛ woyare menyi watam yesu ka asɛm bi ɔse deɛ ɔyare no ɛna hia dɛn dɔkta obi a wapɔn gyeni deɛ ohia dɔkta enti wonyi yesu ne yɛ nti no yesu kristo a wɔyɛ the great physician no wohia no sɛ nte saa deɛ a ɛnyɛ tem ase sɛ woyare enti anadwofa yi sɛ wotie me a ɛnhwɛ wo position ministerial position bi a ɛde ama wo appointment bi a woanya aba bi a yɛato yɛyiw Ɛnɛ wɔ Yesu Kristo na ɔmmɛsa wo yareɛ. Ɛnte saa deɛ a yareɛ a woyare no, mm. ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi ayɛ dɛn akɔ da. Yɛreka honhom mu yareɛ a nnipa yare mm. ɛma wɔde kɔ owuo mu mm. ɛkɔ pie wɔ hefa daa atemmuo mu. Ɛnɛ sɛ wobɛtie Nyame asɛm na woasesa w'adwen na woafa Yesu Kristo a yareɛ na woyare no Ɔbɛsa wo yareɛ. Amen Ɛhɛn.
Awurade kasaa yɛ. Awurade kasaa yɛ. Ɔmaa n'asɛm bɛsaa wɔn yareɛ. Ɔmaa n'asɛm yɛ dɛn? Ɛde. Ɛbɛsaa wɔn yareɛ. Ɛde gyee wɔn firi owuo. Ɔmaa asɛm no bɛgyee wɔn. Amen. Afiri owuo amena mu. Amen. Ɛnam mmara bɛn na woda mu? Hmm. Ɛnɛ w'asodayɛ. Hmm. N'adefo adaka mu. Ɛnɛ sɛ wodwane toa Yesu a, gya ɛndeɛ woaso deɛ, nanso ɛntumi ɛnni wo so da. Ɛsiane sɛ Awurade asɛm sɛ, sɛ oyi kyerɛ a, na wadi so. Na a woayi akyerɛ no, ɛdeɛn na woyɛ? Anammɔn bɛn na wotu? Wobɛtena hɔ a na ɛde wo ato ad ɛɛ yɛfrɛ no sɛn, efunu adaka mu anaa? The answer is no. Wonim nea ɛwɔ sɛ woyɛ a, ɛno nti na Awurade asoma yɛn. wɔ kasafidie so sɛ yɛmfa n'asɛm ɛmfa mmra wo na wo a woyare no wo a woahunahuna wo no sɛ wobɛdwane ato awurade a awurade sɛ ɔbɛgye wo afiri owu amena mu awurade sɛ ɔbɛsa wo yareɛ honhom fam ɛne honam ɛfa mu ebi a wokɔ wowɔ ahoɔden wokɔ ba nanso sɛ woyɛ dɛn woyare adentira womfa yesu kristo sɛ wowura wo kra ne wagye nkwa ɛno nti na woyare no Bible se, Deɛ ɔwɔ ahoɔden no, ɔnhia ayaresafoɔ, na mmom deɛ ɔyare no na ɛhia ayaresafoɔ deɛ a, sɛ na anka ɛnyare deɛ a, ɛne nka Yesu Kristo ɛnka ɔmma ɛmɛpa onipa sɛ momfa mo asɛm ɛnkɔ wiase afanaa nyina, na nea ɔbɛgye adi no, yɛmmɔ no asu nhyɛ Gya, Ɔba, ɛne Honhom Kronkron edin mu, na afei yɛnkyerɛkyerɛ saa nkurɔfoɔ no, mmom ne Onyankopɔn asɛm nyinaa so. Ɛnyɛ wonim biribiara, woyɛ skɔla, nanso wonim Nyame Asɛm. Fa wo ho ma Yesu Kristo na yɛmmɔ wo asu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔgyeɛ sononko bɛyɛ wo dea. Ɛse yɛtoa so yɛnkɔ the book of Luke chapter four verse number eighteen to nineteen. Mekan akenkan na etwa toɔ no wɔ Luka Asɛmpa no eti a ɛyɛ nnan, mekan nkyekyɛmu a ɛyɛ du nwɔtwe ne edu nkron no. Ɔse na Onyankopɔn Honhom wɔ me so. Na, ɔse na Onyankopɔn Honhom wɔ me so. Ɛfiri sɛ, wasra me sɛ memmɛka asɛmpa nkyerɛ ahiafoɔ. Ɛfiri sɛ, Wɔasra me sɛ memmɛka nsɛmpa mfa nkyerɛ deɛ ɛbɛn ahiafoɔ. Now, mepatwɔ me ba, meyɛ firi mu no masan abɛhyɛ mu. Now, ɔse Onyankopɔn honhom mm-hmm. ɛwɔ me so. Ɛno nti wayɛ dɛn? Wasra me sɛ mm-hmm. menka nsɛmpa mfa nkyerɛ amanehunufoɔ anaa wɔn ɛda deɛ ɛbɛn mpokyere mu. Now, tie ne yie. honhom no ɛna de nwosra yɛ deɛ ɛba ɛnyɛ wo nsuo no ɛnyɛ wo sika no ɛnyɛ wo ɔyere no ɛnyɛ adeɛ bi a wotɔn ɛne tie me yie ɛnyɛ wo adwene sɛ yɛmfa ɔyere ngu so na yɛ anointed ɛyɛ nyame honhom kronkron na ɛde nwosra no yɛ deɛ bɛn ɛba ɛnti bible sɛ wɔse na onyankopɔn honhom ɛwɔ me so ɛno nti wasra me sɛ ɛnti deɛ nyame asra no no ɛyɛ nsɛmpa ɛho dawuro mm. ɛne saa nipa no ɔyɛ deɛ ɔbɔ ɔntɔn nneɛma ɔnyɛ azaa ɔnyɛ kontompo obi biara a onyame asra no biara ne homɔ no so biara no ɔka asafo awurade asɛm na asɛm na ɔka no ɛba bɛwie ne botaeɛ na botaeɛ na ebi ne sɛ mm. wɔnka nsɛmpa no mm. ɛmfa kyerɛ hefoɔ wɔn a wohia hia wɔn ɛne wɔn sɛ wɔ sika nanso wotumi nna wohia hia wo adɛntira wɔadwene ɔsɛ woda a obi bɛba abɛfa nea wowɔ no de akɔ. Baa sɛ wobɛgye Yesu adi a, Onyaa n'Asɛm bɛkyerɛ wo sɛ, deɛ ɛreba asase yi so no, yɛamfa hwee amma. Enti deɛ ɛrekɔ nso a, yɛmfa hwee nkɔ. Deɛ woanya biara no, ɛyɛ ɛdeɛ, nanso wodi ho agorɔ. Amen.
Wasoma me sɛ memmɛka ɔgyeɛ ho asɛm nkyerɛ nnwuma pɔfoɔ. Wasoma yɛn sɛ yɛmmɛka ɔgyeɛ ho asɛm mfa nkyerɛ nnwomfafoɔ. wɔn a ɛda nnommum mu, wɔn a ɛda afiase, wɔn a wɔyerayera wɔn, mm. wɔn a Satan mm. abɔ wɔn paa, eti wɔn ntumi ndi wɔn ho, yɛ kɔntro wɔn, nea ɔda korɔ no bɔ mu, adwamabɔ mu, mm. nsekuro mu, anibere mu, ahoɔyɛ mu, pɛsɛmenkomunya mu, saa afoɔ no, wɔn nyame asoma yɛ sɛ, yɛmmɛka nsɛmpa ɛmfa nkyerɛ wɔn, ɛnna na do fɛn, sɛ ɔdɔ ne ɔkɔta, wɔda no mu fam, why because sɛ wɔn de wɔn ho, deɛ honhom bɛkyerɛ wɔn no, Ɛno na woyɛ. Ɛno nti na asɔre a, na wonom mogya. Ɛso nni kwan sɛ wonom mogya. Ɛno nti na aduane a, anaa adeɛ a ɛnni kwan sɛ nnipa di no, wodi no. Woda no mmofra mu. Wontumi nne wo ho. Yɛ control. Ɛnyɛ ade fã yi. Sɛ wobɛtie nkwagye sɛm yi a, na woama w'ani aba ho sɛ Onyame asɛm a yɛka no, ɛyɛ botaeɛ bɛ nti ɛna yɛka, na ɛyɛ botaeɛ bɛn a, sɛ ofi tebea no a ɛnyɛ nim, wobɛfa Yesu Kristo sɛ wo Wura, wo kra ne w'agyenkwa, na wo nso woatumi ade wo ho. Amen. Na mɛma anifrayɛfoɔ ahunu adeɛ. Na wɔma anifrafoɔ nso nyɛ dɛ hunu adeɛ. Ɛnɛ w'ani yɛ. Woredi a wonka wonhyɛ spɛs. Nanso it can happen sɛ w'ani ayɛ dɛn afira. yɛka honhom mu anifira bible no aka ɔse sɛ ɔnifirani ɛkyerɛ ɔnifirani kwan a ɔmo nyinaa yɛ dɛn ɛtɔ amena mu ɛnɛ hwan ne ɔkwankyerɛfoɔ hwan ne ne wo kasa hwan ne tu fo sɛ woyɛ pani sɛ woyɛ akɔlaa sɛ wɔne fira a ɛwɔ nyame asɛm a yɛbɛ daretew akɔ baabi a nikwa sɛ ɔyɛ dɛn wokɔ baasɛ wɔne bia i tell you sɛ W'adviser no, sɛ ɔkasa a, wobɛhu sɛ dabi, deɛ ɔka no ɛyɛ, ɛtumi mfa nyɛ adwuma, anaasɛ deɛ ɔka no ɛnyɛ, ɛtumi mfa ɛnyɛ adwuma. Ɛnɛ Onyame sɛ menka nsɛmpa no ɛmfa nkyerɛ wo, na wo a w'ani afira ɛwɔ honhom fam no, ɛsiane n'asɛm nti, w'ani ɛmmie. W'ani ɛmmie yɛ nti no, ɛne yɛbɔ wo apoo, yɛtɔn nneɛma ɛde ma wo, yɛbɔ mpaeɛ ne yɛ charge wo. Ɛnɛ oil a wotɔ, ɛsiane mm. sɛ wɔani afiri ntra mm. onyankopɔn asɛm sɛ mm. mede maa kwa ɛti mo nso mofa yɛ dɛn ɛma kwa wɔani afiri nti no wahu sɛ nnɛ yɛkyaagye wansa na ɛbɔ mpae ma wo menni watɛm mm-hmm. ɛyareɛ ɛyɛ honhom mu yareɛ ɛyɛ honhom mu anifira sɛ wohu a obiara tumi sisi obiam mm-hmm. obiara tumi ma wapɔ obiam mm-hmm. awurade sɛ n'asɛm no ɛba bɛwie ne botaeɛ, ɛne asisi wo akyɛ, yɛagye wo kapita akyɛ. Awurade se memfa asɛm yi ma wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ wonya dwetire a, wode saa dwetire no bɛyɛ adwuma na woatumi aboa sika no, na nea enti a Awurade hyiraa wo no, wode ayɛ ama no ahyɛ ne din animuonyam. Amen, na mema wɔn a wɔn abubu no nne wɔn ho. Na wɔn a abubu no, wɔn nne wɔn ho. Dukron a ɛtwa toɔ no. na menka ɛberɛ a ɛsɔ Onyankopɔn ani no nkyerɛ. Na yɛnka ɛberɛ a ɛsɔ Onyankopɔn ani no nkyerɛ. Saa berɛ yi, ɛsɔ Awurade ani sɛ yɛde nsɛmpa a ɛte sei de brɛ wo. Ɛsiane sɛ Bible sɛ, Deɛ Awurade asoma no no, ɔno deɛ ɔka Onyankopɔn asɛm. Ɛno nti na yɛba a, yɛmmɛtɔn yɛn ho, na mmom deɛ wasoma yɛn no, ɛno ho asɛm na yɛyɛ deɛ bɛn? Yɛka kyerɛ wo. Ɛnnɛ, sɛ woabubu. ɛwɔ honhom mu a na ma nyame asɛm yi mpagya wo ɛwɔ nyame asɛm mu fa wo ma yesu kristo na gye ne di na yɛ ma wasu na sua nyame asɛm na afei wobɛnante sɛ obi a yesu kristo asa ne yareɛ ɛwɔ honhom fam saa nso na honam fam sɛ woyɛ yarefoɔ bi a wobɛgye awurade asɛm adi a awurade bible sɛ ne prɛ kuro mu ɛna yɛn yɛnya ayaresa bible sɛ ɔsomaa n'asɛm no awurade kɔsa ayarewa honhom fam honam fam awurade ɛbɛtumi ayɛ wodeɛ ne sɛ asɛm wei aba de ama me ɛtumagye asɛm no mede bɛyɛ adwuma awurade bɛyɛ nhyira kɛseɛ ɛde ama wo baabi a wo biara onyankopɔn nka ho ɔma nteaseɛ wɔ yesu kristo din mu Amen. So wote ase te ara ne ɔmmɔ mpaeɛ ansa na wɔde ayɛ announcement no? Awurade yɛda wase. Yɛma wo so yɛ ɔkɛseɛ hyɛ wo din animuonyam. W'asɛm aba wo ma nkyɛn. Awurade wo se wosomaa w'asɛm no ma ne bɛwie ne botaeɛ deɛ a ɛnnɛ anadwo yi deɛ n'ani afira honhom fam honam fam Awurade fa wo nsa ka no deɛ wabubu honhom fam honam fam Awurade pagya no. Awurade deɛ ɔde afiase bɔne ato afiase na mo asɛm so ɛyin epie. Awurade ɛnɛ da yi wosi yɛ mpae fa ahodie ɛfɛ maama ayaresa ɛnyɛ wɔn adea mpagya ɛnyɛ wɔn adea kankɔ ɛnyɛ wɔn adea yɛda wase sɛ wasa wɔn ayareɛ huhu mu deɛ ɛne honam deɛ wɔn yɛ adansedie wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Amen ɔdɔfoɔ Onyankopɔn ɔnhyira wo bebree ɛne wo berɛ ne w'adagyeɛ a wonya tie Pure Word asafo. Ɔdɔfoɔ Onyankopɔn asɛm atɔ wo koma so na wopɛ sɛ wo ne yɛn bɔ mu som a, baabi a wotie yɛn firiɛ no firi Circle mpɔtam mu baabiara, Achimota, Alaadjo, Caprice mpɔtam mu baabi a. Ɔdɔfoɔ wotena car a ɛretwam akɔ Nsawam anaa Masaman deɛ a, Wo deɛ ɔtena mu a ka kyerɛ mate sɛ mate mɛsi ofi sɛ junction me paa kyɛw kyɛw to hɔ na wo wia mfi wo sie twa kwan kɛseɛ no mu wo dwa mu pɛ wo bɛhu sɛ taxi rank bi wɔ hɔ wo deɛ wo duru hɔ pɛ ka kyerɛ taxi driver bi ɔwɔ sɛ mpa kyɛw me kɔ pure word asɔre no ɔde wo bɛba ɛwɔ joy hill school no akyi wo a wo ti ɛyɛ firi nsawa mu nso me deɛ dobro gono amasaman baabi biara wo ti ɛyɛ firi nsawa mu mpata mu wo nso wo duru amasaman a Wo deɛ wontwa kwan biara mmu. Ka kyerɛ taxi driver bi a ɔwɔ hɔ biara sɛ, Merekɔ Pure Word asɔre no. Ɛwɔ St. Charles Sukuu no akyi. Kyerɛwtohɔ na Owia mfie. Mo a motie yɛn firi Kasoa nso, Dobrog Gonno ne Nsakina, Akyeaman ne Odumasefoɔ nyinaa nso, kaa biara a wobɛtena mu biara ka kyerɛ driver sɛ, Driver, mepakyɛw, mɛsi wɔ Abease Junction. Wosi hɔ pɛ na abɔfra koraa bisa sɛ, St. Charles Sukuu no wɔ he? Ɔde n'ani kyerɛ wo pɛ asafo no wɔ St. Charles Sukuu no akyi. Bɔ mmɔden na wo ne yɛn bɛbɔ mu nsom wo kuo da biara six thirty yɛyɛ Bible nkyerɛkyerɛ, eight thirty no yɛapɔn. Friday nso yɛbɔ mpaeɛ, ɛyɛ Destiny Hour, yɛbɔ mpaeɛ ma Onyankopɔn yi yɛn fi yɛn haw mu. Kae Jabes Ɛnyɛ obi biara na ɛbɔ mpaeɛ ma agya bɛsɔ, ɛno ara na ɛbɔɔ mpaeɛ na Onyankopɔn gyee no firii ne haw ne n'amanneɛ mu. Enti efie da nso six thirty yɛto nsa frɛ wo bra na yɛmmɔ mpaeɛ. Ɔgyeɛ ne fawohodie ɛbɛyɛ wo dea. Time no yɛ six thirty kɔsi eight thirty, ɛyɛ two hours pɛpɛɛpɛ, ɛbi mmoro so. Bɔ mmɔden na nneɛma ɛbɔ mu nsom. Sunday anɔpa nso eight o'clock pɛpɛɛpɛ na yɛahyɛ yɛn som no ase, ten Yɛde ɔsom no aba awiɛ sɛdeɛ nhyehyɛɛ nyina ɛteɛ no. Sɛ wo wie firi bebrebe yi a maka yi a, number a wo bɛfrɛ no nie, mepaakyɛw bɔ gu wo phone no so, kyerɛw gu book bi mu. Number no yɛ zero two four four nine nine eight zero eight three, me si so biom, zero two four four nine nine Eight zero eight three mpakyɛw yɛ momo line no so nie ebi a na ka wo koma na apɛ sɛ woyi bi boa awurade adwuma onyankopɔn aka ayɛ ɔse monfa nsɔ me nhwɛ sɛ menhyɛ mo anan mu anaa ɛno nso ɛyɛ zero five four zero three four two three one zero mesi so bie mu zero five four zero three four two three one zero onyankopɔn nhyira wo ɔmfa mfi adom mu nkɔ adom mu. Amen.
Amen.
Mfi kasafie no Prophet John Adunsu ahi.